Yɛkyi, na sɛ yɛante asɛm foforɔ a, ɛnneɛ na yɛkyi. Na mebisa o, woate nea ɛrekɔ so social media hɔ? Mekyerɛ, abɛɛfo ntentan afidie no so, wonim nea ɛrekɔ so wɔ hɔ no? Ɛnneɛ na gye berɛ na tie me, Adwo Ade, mpo, me ne m'apamfo wɔ Ashanti Prime TV, Abena da biara, ɛne Yawa da biara, wɔ berɛ a abɔ anwummerɛ nnɔnnum, wɔ berɛ a yɛdi dwumadi nwanwasoɔ bi a yɛato no din Prime Trend. brɛ woɔ. Wɔ Prime Trendy yi so na me ne m'apamfo yɛbɛsi nkonya na yɛde nsɛm a wontee da na womfaa w'ani nhuu da bɛgu nsɛnniani na yɛabooboo mu na yɛde nokorɛ no ato nea ɛda. Sane sɛ mpanin sei, deɛ adeɛ no da no, woamfa anto hɔ a, ɛyɛ a na ɛfiri tɔ. Afei nso, wɔ Prime Trendy so no, yɛbɛma wo akwanya na wo nso wode w'adwenkyerɛ aba. Anikasɛm a ɛsan nso wɔ mu ne sɛ, Prime Trend dwumadi yi mu no, afa baabi wɔ hɔ a wobɛsere aa! Ɛno nti na mese hyia me Adwoademfo, me ne m'apamfo wɔ Ashanti Prime TV. Clock it! Abusua mema wakye ma wakɔ aba ɛba Ashanti Prime TV dwumadi a yɛato ne din Anɔpa Tutuutu so. Abusua ɛyɛ morning show dwumadi a yɛde brɛ wo. Aha na yɛka Ghana nsɛm, yɛka amanyɔsɛm, yɛka sukuusɛm, yɛka akɔneɛbɛdie ho nsɛm, yɛkɔ mmarahyɛbadwam, yɛkɔ akwantempɔn ho nsɛm nso. Ɛka ayaresabea ho nsɛm, aha na yɛka Ghana ho nsɛm nyinaa. Nokorɛ wom, deɛ nokorɛ nnim. Baabi a ntorɔ no da, yɛde evidence ne fact bɛkam abom ayɛ analysis ama wo a wobɛte aseɛ. Aha yɛ Ashanti Prime TV, dwumadie a yɛato ne din anɔpa tutuutu. Abusua, me na medi dwumadie ho kyia me, yɛfrɛ me Sam, me ba Ike. Gye berɛ na tie anɔpa tutuutu, aberɛ a abɔ anɔpa nnɔnnum kɔsi sɛ nnɔndu bɛbɔ no. Morning show soronko a Ghana nyinaa etie ɛyɛ anɔpa tutuutu. Abusuafoɔ, aha ɛyɛ Ashanti Prime TV. Na wonim sɛ yɛka sɛ Ashanti Prime TV deɛ a, na kyerɛ sɛ ha na nokorɛ no ɛwɔ. Onua Solomon Opoku nie. Yɛfiri adwuma aba fie deɛ, na yɛbɛpɛ TV a ɔbɛka nsɛm papa akyerɛ yɛn na ɔbɛma yɛahunu nnoɔma pa a ɛrekɔ so wɔ wiase. Nti sɛ yɛpɛ TV papa na yɛatie nsɛm pa wɔ kuro yi mu deɛ a, yɛmfa nto baabi ase, Ashanti Prime TV. Ɛhɔ ara na mehwɛ no da biara, nti so Fa wo TV no to Ashanti Prime TV. Keep watching Ashanti Prime TV. We love you all. God bless you. Ashanti Prime TV. Aha ɛna nokware no wɔ. Yɛdi nkɔmmɔ wɔ yɛn afiefie mu, yɛn nkwankwan nne ase, yɛn dan mu, ne mpo yɛn sukuu mu. Saa nkɔmmɔdie wei na yɛde reba TV so na yɛaba abɛdi nkɔmmɔ. Hwehwɛ o wei nni direction biara. Ɛyɛ nkɔmmɔ na yɛredi, ɛyɛ asɛm na yɛreka, deɛ ɛrekɔ so wɔ abrabɔ mu, yɛbɛka politics kakra, yɛbɛka religion kakra, yɛbɛka entertainment kakra, ɛne deɛ aka nyina a ɛwɔ sɛ yɛyɛ. Sɛ woyɛ nnwomtoni, sɛ wowɔ talent bi a, yɛbɛfrɛ wo na yɛatumi ne wo adi nkɔmmɔ ne. nso de aka ho. Dwumadie yi a mebɔ ho dawuro akyerɛ wo yi yɛ The Pod Show. The Pod Show yɛ social discussion a yɛba abɛhwɛ nea yɛatackle societal problems, challenges a nnipa wɔ wɔ wɔn asetena mu. Pod Show is a public discussion space for social challenges, a platform that gives voices to everyone, I mean everyone. Bra na yɛngye yɛn ani nidi nkɔmmɔ na saa session bi a mate no din w'akyi gu hɔ no, ɛhɔ mebisa wo nsɛm a w'ani nna so sɛ mebisa wo. Ɛhɔ ara na ɛbɛyɛ sɛ wodzi wo. Ɛhɔ ara na ɛbɛkyerɛ sɛ w'akyi gu hɔ. Enti ka me ho na hwɛ me so no base, na yɛndi dwumadie wei Efiada biara, 5pm wɔ Ashanti Prime TV. Ashanti Prime TV, aha na nokware no wɔ. Depot Show, me ne wo mmienu nkɔmmɔdie. Meda ase. Asante yɛ ɔman, ne sɛ nti na Ashanti Prime TV de dwumadie nwanwasoɔ soronko bi reba so na yɛato ne din sɛ Spotlight Hub ne Trending Issue. Ɛyɛ me, mo somfo, Janiel Diamond na mede dwumadie yi bɛsom mo adwa da biara ne okua da biara, 5pm to 6pm, na dwumadie yi hyehyɛ so butuubutuubutu. Sɛ woyɛ up and coming musician, actor, Actress, mpo social media influencer a, deɛ ohia ne sɛ ɔbɛfa nɔmba no a ɛretwa gu wɔ screen no ase no. Frɛ yɛn na ne yɛn di nsawɔsoɛe na bɛyɛ daakye nsoromma. Spotlight Hub dwumadie yi so deɛ, sɛ yɛ release interview na sɛ ɛhyɛ mu mpo a, wobɛtu.

Nansi a edi kan abɔ ɔman adehyeɛ mema obi biara akye no mɔmɔ wakwaaba kɛseɛ ɛde aba Ashanti prime TV so ɛmmerɛ aso sɛ nsɛm a yɛn nsa aka na ɛwɔ ɔman Ghana ɛna afei nso obi man so ni a ɛdi kan ɛdi tiri ɔsɛmufoɔ agyina ntenten no akurukyire de agu krataa so ɛde ama me no mede ba abɛsom mo sɛ prime anɔpa nɔnsia kaseɛ nsɛm anɔpa yi mede ba abɛsom mo no Ɛdɔɔso yiye. Nea edi mu akoten no bi nie. Ɛnnɛ yɛn ɔsraafo a ɔhwɛ nwoma asua nsɛm so, Onimuonyamfo Haruna Iddrisu de nhyehyɛe pa kura agu akwam reba abɛboa ama ɔman Ghana nwoma sua atu mpɔn. San nso na akopue mu wɔ asoɛe a ɛhwɛ ahoɔnɛdiyɛ nsɛm so a panyin a ɔda ano yɛ Dɔkta John Abdullahi Jinapah, ɔno nso de nsɛm bi ato abɔntene. Nsɛmmuei ne nsɛm ahodow pii a ɛka no yɛde reba abɛsom mo wɔ simma aduasa ntam. Me a magye pene adi anɔpa ka sɛ yɛbɛsom mo, ɛdin a megye soɔ

Mɛsan nso ama wakɔ aba biom de aba Ashanti Prime TV so. Afei gye berɛ na nsɛmnuyɛ ndɔ mu yɛ sukɔ. Yɛhyɛ aseɛ wɔ nwomasua asoɛeɛ a panyin a ɔda ano ne Onimuonyamfo Haruna Iddrisu ne wakasa de ato abɔntene sɛ ɛyɛ afe 2026 yi sɛ yɛduru ɛyi June bosome no da ɛtɔ so ɛyɛ mmiɛnsa a ɛyɛ third June ɛyɛ adeɛ a mpaninfoɔ de nhyehyeɛ pɛ gu akwan mu kura dwumadie ɛdin a ɛda soɔ ne ɛyɛ E-Learning Africa ɛyɛ afe 2026 yi wɔde ba abɛhyehyɛ soɔ na ɔman Ghana nso ɛyɛ adeɛ a yɛayɛ krado pa ara sɛ saa de yɛde yɛn ho bɛhyɛ mu bie ne yɛhu ɛyɛ abɛɛfo kwan a yɛbɛfa soɔ de asua nneɛma na daakye biara no ɛkɔba sɛ yɛbɛyɛ ɛyɛ online test anaasɛ nneɛma ahodoɔ a aka a na ammɛyɛ sɛ yɛabɛyɛ confused anaasɛ yɛnhu nea ɛyɛɛ yɛn mpo. That Ghana will play host to E-Learning Africa from the third to the fifth of June twenty twenty six. Across the world, education is undergoing quite a significant but powerful transformation.

Adehyeman mmeaeɛ ntoa kaseɛ no so wɔ mfimfini mantam mu, ɛyɛ Gomoa East na wokɔpue mu wɔ hɔnom a ɛyɛ beaeɛ a yɛfrɛ no sɛ ɛyɛ Obolo Estate na ano nansa mu nsuo a nsuo tɔ ama ne home no nso nneɛ ɛyɛɛ yɛ a ne nsuo yi ɛregya agu fam na wokɔpue mu wɔ hɔnom a ɛyɛ naano agya nsuo ɛtɔ yɛ na ayiri ɛde afa kwan mu ama wɔn a wɔte ɛyɛ Obolo Estate na ɛyɛ akɔbadie ho ayɛ den ɛde ama wɔn adehyeɛ wɔ hɔnom. akasa de wɔn adesoɛdeɛ ato abanim sɛ ɔbɛsrɛ sɛ wɔnhwɛ no mmɛyɛ ɛyɛ nsamsoɔ a ɛwɔ hɔ nom so nsiesie mfa ma wɔn. Ɛsiane sɛ nsamsoɔ a ɛwɔ hɔ nom ayɛ fɛ nsɛ bridge no, sɛ wɔnsiesie deɛ a, ɛyɛ adeɛ a daa ne daa nyinaa nsuyiri bɛkɔ so wɔ hɔ. na wɔkɔ. Ɛyɛ mpe hɔ na mo Desmond na DC na na akɔm Wɔn wɔ ha da biara nso taa yira wɔn yɛ aware yɛsɛ na wɔn evidence nyinaa menim sɛ wɔn twɛn sɛ obi nwu ansa wɔn aba sɛ wɔn ba abɛyɛ bridge no anaa wɔn aba abɛyɛ kwan na ma yɛn deɛ ɛnde mentumi nkyerɛ. yɛhwɛ ha a ɛyɛ kuro pa ekuro kɛseɛ paa ɛwɔ ha so fi sɛ obolo estate ɔyɛɛ saa bridge wei no anyɛ no permanent bridge ɔyɛ no temporary bridge But after temporary bridge no nsuo no start nifa sɛ bɛyɛ three four years no astarte a ebubu yɛnyɛ obiara ma no nyɛ because obolo wawie n'adwuma yɛ wɔ ha obolo awie n'adwuma yɛ wɔ ha nti ɔnkasa ho bio na aba obiara nso nyɛ n'adwene sɛ ɔba abɛyɛ nti yɛsrɛ aban bebree sɛ ɔntwe n'anim ɛhwɛ obolo estate ɛma yɛn. mɛsrɛ ɛyɛ DC no ɛyɛ last last year saa de wei ɛhappen pɛpɛɛpɛ. pɛ ɛba apɛ fa matress ne ɛmo ɛmo ɔbɛ kyikyɛ ba ɔyɛ ɔde matress na ɛmo ne kyikyɛ wie no ɔkɔɛ na ɛno ano no yɛn ti ɔmo nka bio yɛsrɛ mo yɛyɛ adwumayɛfo a yɛwɔ kwan wei so bɛtwa mu abɛyɛ tititiri every every time nsuo bɛtɔ bia ɛtɔ baako pɛ sisi yɛ deɛ ɛnyɛ ahwɛ o wei yɛ baako pɛ by next Baako tɔ ka ho bio pɛ, afei dɛ yɛntumi yɛ dɛ, yɛntumi nkorɔ so. Nti yɛserɛ, ɛyɛ asɛm man no a ɔwɔ aha no, ɔmbra na ɔmbɛhwɛ. Because last year wɔbaeɛ, yɛnhu hwee, this year nso so nsuo no ahyɛ ase, nti yɛserɛ. Kwan wei, April road wei, ɛha yɛ papapapapa, yɛakasa, yɛayɛ demonstration akyɛ, a wɔn ka, wɔn twɛn toro, wɔn sɛ wɔn ba bɛyɛ, wɔn ba bɛyɛ ama yɛn, ɛbɛsi nnɛ, dabi atam biara nsuo ketewa koraa tɔ aha. Sei a wɔabɛsea kɔ ɛsoro hɔ akɔhwɛ baabi a nsuo no firi ba nyinaa abɛyɛ ne nyinaa wɔn yɛnte wɔn nka yɛnim deɛ ɛkɔ so da bia woka wɔ sɛ wɔn ba abɛyɛ woka wɔ sɛ wɔn ba abɛyɛ bɛsi ndɛ nsuo baako tɔ pɛ hwɛ deɛ ɛde ba. Ɛnka ne nkuro nketewa a nnɛ yi ɛmu atrɛ kakra no ɛyɛ adeɛ a mpanimfoɔ asi gyinaeɛ sɛ ɛyɛ transformer a ɛwɔ hɔnom no wɔhwɛ na wɔasesa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔanyina nkanea ho nsɛm Ɛbɛkɔ yie. Na ne na nam so ara ma ɛnnɛ yi ɔsoafoɔ a ɔhwɛ ahɔnnedeɛ nsɛm soɔ de ma ɔman Ghana ɛyɛ Doctor John Abdullahi Jinapor aane ate ne ho de ato abɔntene so a ɛyɛ beaeɛ bi a wɔsesa ɛyɛ transformer no wɔrekɔ akɔhwɛ sɛdeɛ dwumadie no rekɔ na berɛ a ɔduruu hɔ nom no nso ɔde afutusɛm sononko kɔ de maa adehyeɛ binom a ɛwɔ Ghana ha sei.

nyinaa nyini dodoɔ no ara ntumi nyɛ adwuma no yie nti yɛkyɛngyi bebree ɛne na ɛde aba ha mohu sɛ mfidie no ho sɛ dada ne na ɛsi hɔ no foforɔ no a yɛde asisi hɔ no so na ɛsi hɔ no na ɛnyɛ ha nko a ɔman no nyinaa ne yɛyɛ nti bosome a yɛwura mu ɛyɛ may yi yɛbɛkɔ kuma ase ɛhɔ so yɛkɔyɛ major exercise na ama kuma ase ne asante region wɔnyinam nkanea ghana nyinaa baabiaa yɛyɛ saa exercise no na ɛtumi aboa ama anyinam nkanea no agyina so nti mɛsrɛ ghanafoɔ dwumadi a yɛyɛ ɛduru baabi ɛyɛ sɛ wodum nkanea no Adehyema Mba Executive Director Edema Edgy Watch ɛyɛ onimunyamfoɔ ɛyɛ Kofi Asare ɛne wakasa de ato abɔntene sɛ nkyɛ yɛ biara na aban ɛna afei nso asoɛyɛ ɛhwɛ nwomasua nsɛm soɔ ɛsii gyinaeɛ sɛ wɔbɛhwɛ na Boa ma yɛn nuanom ɛyɛ akyerɛkyerɛfoɔ binom a akɔ ɛyɛ nkuro ahodoɔ bebree so akɔhyɛ wɔn dwumadie aseɛ sɛ akyerɛkyerɛfoɔ ne no ɛne ɔkasa ɛde ato abɔntene sɛ ɔbɛ serɛ sɛ berɛ so nso ɔbɛkyɛ akyerɛkyerɛfoɔ yi ama ɔnyɛ sɛ ɛyɛ kuro akɛseɛ mu nkoa na ɔde bi bɛkɔ na yɛn nuanom a wɔn wɔ kuro nketewa mu no wɔn nnya akyerɛkyerɛfoɔ mfa nkyerɛ adeɛ ɛyɛ adeɛ a wɔn ɛbɛma wɔn ani akɔ ɛyɛ dish recruit paa ho yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a aban no ɛbɛhu sɛ kuro nketewa mu foɔ nso Yɛade wɔn nso hia ɛyɛ akyerɛkyerɛfoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nso wɔn adesua ne wɔn adehyeɛ bɛtumi atu mpɔn. Seven thousand teachers no a wɔn recruit no, yɛn ni di akyi. Yɛbɛ request through RTI ama GS ama yɛn quota a wɔn de kɔ every district biara up to the seven thousand foɔ no. Na yɛ monitor wɔ district biara hwɛ sɛ wɔn a yɛde wɔn to hɔ no, Ah papa wɔn aba anaa na sukuu bɛn na ɛde wɔn akɔ. Tikyafoɔ ahe na wɔde kɔ Nanumba South ma yɛn hu. Tikyafoɔ ahe na wɔde kɔ Nanumba North ma yɛn hu. Publish ne nyinaa yɛn hu number no. Nti yɛkɔ Nanumba South a yɛkɔ hu district director no a na yɛ monitor wɔn wɔ efa na yɛakɔ hwɛ wɔn classrooms na yɛn hu wɔn nyinaa. Again wɔn ma yɛkɔ ta na yɛbɛhu sɛ ga east a yɛwɔ yi. Yɛwɔ more teachers than we need. Nti ehu sɛ ee ɔfoforo bi aba pɛ bɛyɛ sɛ ee adɛn teacher du pɛ dɛ wɔ hanom because yɛhia akyerɛfoɔ wɔ hanom yɛbɛyɛ ho dede. Ɛno nti yɛ monitor wɔ nkurase nkurase to make sure sɛ rural district no a teacherfoɔ nni hɔnom no quota a wɔn nyaeɛ no wɔn de yɛ adwuma. Aban ama akwanya sɛ yɛn hire teacherfoɔ 7000 nanso primary ne KG no nko ara no Wohwɛ no, esiane sɛ wɔn mmoa no deɛ yɛnhia wɔn, yɛtua wɔn ka a, ɛyɛ sika na yɛsɛe. Ɛno nti, Minister for Education. Ɛnnɛ yɛ agyadifo a wɔwɔ Kumasi Kejetia ate wɔn ho agu abɔntene so. Wɔn nsɛm nyinaa ne sɛ ɛyɛ Kejetia, ɛyɛ Phase Two a mpanimfoɔ a ɛyɛ wɔn adwene sɛ wɔde hyehyɛ so ani nto beaeɛ a na wɔdi dwa yɛtu wɔn de firi hɔnom no. Fiti afe 2021 besi nnɛ, ɛnyɛ adeɛ a mpanimfoɔ atu ho anammɔn biara. Ɛyɛ saa nso a na ɛha adwene esiane sɛ wɔte kwan ho na edi dwa nti wɔbɛsrɛ aban no sɛ wɔmma aban no kosi ɛyɛ bosome a yɛreba abesi mu, ɛyɛ May bosome na awieɛ sɛ sɛbisɛbi aban no anhyɛ aseɛ sɛ contractors aba ɛyɛ ɛyɛ project yi ho na wɔn redi adwuma a ɛyɛ adeɛ wɔn bɛbubu fence no na wɔn ankasa akɔ hɔnom akɔ akɔdi wɔn dwa nti wɔbɛsrɛ aban no sɛ akyɛ dodo wɔnhwɛ na phase two no wɔmfa nhyehyɛ Firi nnɛ kɔpem May ending, yɛn ho hwee deɛ a, fence no a yɛgyina ho no, yɛbɛ make sure sɛ ne nyinaa agu fam na yɛakɔ akɔtena hɔ akɔdi adwa. Aban a ɔwɔ so seesei no, Kejetia Redevelopment Project no, ɔno na ɛkɔfa baeɛ, ɔno na ɛnim mu asɛm. Enti yɛn, ɛyɛ adesrɛdeɛ na ɛnnɛ yɛde reto amane no. Enti sɛ moaba a, yɛama mo mmerɛ kakra Moa gɛte used to the office, moahu sɛnea nneɛma rane. Enti yɛrehwehwɛ sɛ sɛdeɛ yɛnim sɛ ahyɛaseɛ no moka kyerɛɛ yɛn sɛ phase one, sika no, ɛno ara na ɛbɛsi phase two, na asi deɛ aka nyinaa atrɛ akɔ Ghana ha no, wɔnhwɛ na ɛnyɛ saa mma yɛn. Yɛtu yɛn ayɛ mmɔbɔ pa ara, yɛdɔɔso yie, mmaa no yɛtete table so wɔ Central Market no, yɛdɔɔso, yɛtu yɛn ayɛ mmɔbɔ, yɛsrɛ Ɔmanpanyin Mahama, yɛn Maame Jane, Nana Opoku Agyeman, Maame deɛ ne yɛnim sɛ ɔbɛyɛ Vice deɛ mmaa deɛ nka yɛn ho atɔ yɛn. Yɛsrɛ no, yɛn ahotɔ a ɛyɛ paa ne sɛ yɛnka sɛ ɔnkyekyɛ sika mma yɛn, but wɔmmɛyɛ dwa no na yɛnkɔtena yɛn table so na yɛnni yɛn dwa. 2021 na aban no ma yɛfiri Central Market na yɛkɔɔ Race Course. Yɛkɔ Race Course no, yɛnyɛ yɛn ne ti bi kɔeɛ sɛ na ɛyɛ sikasɛm sɛ ɛsɛ ne yɛpɛ sika. Yɛde kɔ bɔ containers ɛwɔ race course na yɛtena hɔ. Deɛ kɔɛ no deɛ kɔhu yɛn ne sɛ atɛkyɛ ɛne ɛkɔ tena mu. Ɛkwan no nyɛ, security ɛnyɛ, light ɛni hɔ. Nti wowɔ hɔ no ma yɛtumi bɛbu ukua so n'ani ne yɛyi wo nneɛma nyinaa afiri hɔ. Nti ɛkɔbaa sɛ afei nso yɛntɔ adeɛ ɛwɔ hɔ. Nti yɛsrɛ sɛ saa mmerɛ ɔma bɛyɛ adwuma no ma yɛn. So ɔma bɛyɛ adwuma no ama yɛn deɛ a na ɔkyerɛ yɛn sɛ yɛmmra mɛbɛyi fɛnsi no nyinaa mfiri hɔ na baabi a Ɛwɔ atɛkyɛ mu no, yɛmmɛtrɛtrɛ mu saa na yɛnni yɛn dwa. Ɛnna ɛbɛboa yɛn. Anyɛ saa deɛ a, yɛnni asɛm bi a yɛreka. afei nso yɛntɔ adeɛ wɔ hɔ nti yɛsrɛ sɛ saa mmerɛ ɔma bɛyɛ adwuma no ma yɛn so ɔma bɛyɛ adesoma mma yɛnto akaseɛ ne so ne ɛyɛ ɔsoafoɔ ɔhyɛ kuro nketewa mpuntuo so ɛyɛ onuonyamfoɔ Ahmed Ibrahim ne ne wakasa de ato abɔntene sɛ yɛ adeɛ a Ɛnneɛ wɔde nhyehyeɛ pa agu akwan mu yie pɛ esiane sɛ ɔman Ghana sɛ yɛhwɛ ɛyɛ yɛ ahyɛn ahodoɔ ɛyɛ buses ɛdi dwuma de ma ɔman no a sɛbi sɛbi sɛbi wɔnya mfasoɔ biara mfiri so nti ɛnnɛ no wɔde nhyehyeɛ pa agu akwan mu wɔsusu sɛ ɛno nso ɛbɛboa ama sika kakra afiri hɔnom de aba na ɔsan nso de afutusɛm soronko kɔ de ma mpanimfoɔ a wɔda ɛyɛ buses companies ahodoɔ no nyinaa ano sɛ ɛbɛyɛ ya sɛ aban bɛtɔ bus ama mo sɛ monhwɛ so mfa nni dwuma na bɛyɛ sɛ mfie aduosa, aduasa, na still na mfasoɔ papa biara mmaa so, sɛbisɛbi nti ɔbɛsrɛ sɛ ɔmo nyinaa mfa dwumadie no so ɔmo adeɛ na ɛmɔ mu na ɛnyɛ sɛ ɛhyɛ ɔmo tirim sɛ aban deɛ nti ɛneɛ meyɛ no yie o manyɛ no yie o ɛnyɛ me dea, fa hyɛ wo tirim sɛ ɛyɛ wo a w'agyapadeɛ no hwɛ no yie na sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛyɛ ɛnnɛ yi baa sɛ aban atɔ no nso no daakye biara no ɛbɛtumi aso aba na ɛno ara sika atumi atɔ foforɔ. Greater Accra Passenger Transport Executive a ɛyɛ GAPT ho sɛ ɛyɛ anisoadehunu bi a 2005 modernization of the capital city ɛdi baeɛ because transportation ɛyɛ one of the functions of GDP ɛna sɛ wohwɛ sɛ deɛ tete no yɛ planning kuro no a na yɛ sɛ baabi a passengerfoɔ bɛfa baabi a cars bɛfa bus Airlines bɛfa nni ɛna ma traffic tenten no ɛwɔ ɔman no mu no, na yɛde saa charge no maa MMDCEs a wɔn wɔ Greater Accra Metropolitan Area sɛ wɔn 27 no nyinaa ɛnka mmom na ɛban transport planning, wɔn planning mmom because ɛ transcende jurisdictional area bi firi Osu, Klottey-Korle na ɔkɔ La ɔkɔ eh, La Paz ɔkɔ Medina ɔkɔ Tema West. Tama Metro. Ne nyinaa wontumi nka sɛ o oh, me me jurisdiction ɛnde a nti hɔ na mɛplane. Gye sɛ ɔmu nyinaa ɛbom ɛplane sɛ ɛbɛyɛ a there might be smooth and sweet transportation. Ɛno nti na gapt no ɛwɔ hɔ. Na aban no yɛɛyɛ no 2014 ɔtɔ bɛyɛ 200 buses ɛna ɛma wɔn 245 na wɔn anhwɛ si yi. Nti mandate a mede ma wɔn no sɛ ɛfiri nnɛ ɛkɔ new board wei ɛnhwɛ sɛ saa mandate no a yɛde ma wɔn sɛ wɔn mplane buses no even in the bible obi a yɛde talent ɛmaa no baako maa na ɔde kɔhyɛ fam no he was punished but wontumi nka sɛ yɛde saa 245 buses ama wo na 10 years wontumi fa baako nka ho nti mandate wei ɛnhwɛ sɛ wɔn igf na wɔn bɛkrete no wɔn de bɛtɔ new buses no bi aka ho. Two, wɔn nhwɛ sɛ buses na yɛde ama wɔn no, wonsɛe no nka sɛ yɛnkɔ ɔhyɛn. Wobɛ use na wa maintain sɛ ɛbɛyɛ it be road worthy all the time. Three, saa gap to no transport no because at that time yɛwɔ transport yɛwɔ public facilities na yɛde maa gap to for no but because wɔn nyɛ adwuma yie no nti akɔyɛ wɔn sɛ saa facility property no koraa no wɔn wɔn wɔn use so. so other people are encroaching wohwɛ wɔn asase a ɛwɔ kaa so a nipa bebree a encroaching wohwɛ wɔn property a ɛwɔ ɛɛ kimbo a the former transport ministry no wɔn antumi anhwɛ si. Ɛnnɛ yi badwa mu nkasa ho dwumadie akɔ deɛ ama ɔman Ghana adehyeɛ nyinaa titiriw ɛne yɛn maamenom a wɔwɔ adwam. Wei yɛ afotuo sononko na nnipa no nsɛm a wɔka nyinaa ne sɛ, sɛ yɛhwɛ ɔman Ghana mu ha sei a, ɛyɛ plastic waste, ɛyɛ rɔbɛs a yɛtutu gu abɔntene no. Afe biara no, nea yɛtumi danedane yɛn ani tumi de yɛ ade foforɔ no, ɛyɛ nine anaasɛ ten pɛsɛnte pɛ. Ɛyɛ ninety pɛsɛnte a aka nyinaa no, ɛyɛ adeɛ a yɛntumi nhwɛ so yie a ɛsɛe kɔ. Ɛba saa nso a, na ɔman no ɛka ara na yɛrebɔ. Nti wobɛsrɛ sɛ ɛnnɛ yi obi tumi yɛ bɔɔla wɔ fie na wafa afiri fie na ɔde akɔ akɔto dwom ne saa nneɛma no nyinaa. Yɛnhwɛ na yɛnnyae sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛ nwura a ɔbɔ ape so wɔ ɔman Ghana ha sei no ano bɛbrɛ ase na ɛso bɛte. Afe biara plastic a yenya wɔ Ghana ha sɛ ɛyɛ plastic waste ɛyɛ bɛyɛ one point one million tons. Ɛyɛ adeɛ bi a ɛdɔɔso paa. Saa one point one million tons yi, nea nea yɛyɛ recycling ɛyɛ bɛyɛ nine to ten percent. Nti wei ma yɛhu sɛ about 90 percent of plastics a yɛ generate wɔ Ghana ha sei no, yɛn recycle. Saa plastic no nyinaa no ɛyɛ plastic a either sɛ yɛkɔto atwene wɔ landfill site anaa so sɛ ɛkɔgu ɛpo mu anaa sɛ yɛde gu yɛn mfikyire. Nyinaa yɛbɛtu yɛn ho fo sɛ yɛn nyinaa no yɛndane apolisifoɔ. Ɛm sɛ obi koraa kaa sɛ yɛ a yɛbɔ dawuro yi koraa no, yɛ koraa no yɛyɛ plastic waste a yɛto twene ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛyɛ sɛ yɛyɛ bɛyɛ bɛyɛ nsordaafo anaasɛ polisifo a yɛn nyinaa yɛbɛwɔn ne yɛn ho sɛ wohu sɛ wo nua bi nsu atɔ wafa ne bɔɔla plastic ɔretu agu a bɔ mmɔden na nya akokoduro na kyerɛ no sɛ nea ɔreyɛ no ɛnyɛ na ma ɔmfa ɛkwan bi na ɔmfa nsesa saa adeɛ no a wayɛ no na yɛn ankasa ankasa so a yɛyɛ individual so no so no yɛnhwɛ ɛkwan mmienu mmiɛnsa bi a mede bi ato gua dada sɛ wokɔ dwom a wo ankasa no wobɛnya wo baage bi a wode bɛkɔ wokɔ akɔtɔ aduane adi wokɔ akɔtɔ kooko wobɛtumi ɛde wankasa wo cup bi wode akɔ na ɔmode kooko no agu pa no ɛdɔɔso nti yɛbɛsrɛ Sɛ biribi wɔ hɔ a aban no bɛtumi aka ne sukuufoɔ no abɔ mu na wɔayɛ no ayɛ yie a, wɔmmoa na yɛnyi rɔba no mfiri system no mu. Na polythene ɛyɛ fɛn sɛ ɛyi ɛkan no paper bag no koraa no ɛba nkɛyɛ. Paper bag no sɛ nsuo tɔ a ɛbɛfɔ, ɛbɛ ne nyinaa bɛkɔ. Ɔho nsuo gu so a na ayɛ mmerɛ. Wohono koraa a wokɔ a wonhu sɛ. Paper bag tintim fam. Dabi. Ahammɔ a na yɛde te aduane ma yɛadi sei, ahammɔ no koraa yɛde di awie no wode to hɔnom a, apɔnkye bɛwewe, odwan bɛwewe. Nti na ɛnhyɛ da nyɛ wura bebree. Ɔno ku yɛn papaapa. Na yɛbɛgyae di nso a, gye sɛ mpanyimfo no ankasa a wɔhwɛ ma. Rɔba no ba no na wɔyɛ ho biribi. Kra yɛn yɛwɔ fam ha de yɛntumi nyɛ ho hwee. Ewa. Nti sɛ anka ɔbɛyɛ yie a wɔn ankasa mpanyinfo no wɔmfa nkɔ meeting na wɔnyɛ na yɛngya ne yɛn nsa nkɔ yɛn ne ahataw ahataw naa do. Ɛna wohwɛ gutters mu a nsu nsu kakra ta na ne mu emu nyinaa yɛ ma. Twenty twenty six ɛyɛ Ghana TVET Excellence Awards na ɛyɛ adeɛ a wɔde ɛyɛ afidie ahyehyɛ soɔ. Na ɛno na ara nso ama Ɔsoafoɔ Abedie Kyerɛwhyɛ Nwoma Suansa Nso Animuonyamfoɔ Ɛyɛ Clement Abbas Apaak ni wakasa de ato abɔnten no sɛ ɛkame ayɛ sɛ Ghana hanom se nsaano nnwuma yɛ adeɛ a sɛbisɛbi ebinom mmu koraa, wɔhu no sɛ ɛyɛ obi a ɔwɔ nsaano nnwuma anaa obi a ɔbɔ tire ne ɔpam adeɛ, ɛyɛ carpentry ne saa nneɛma no, sɛbisɛbi wɔn a wɔte awuo na ɛyɛ saa adwuma no. Nanso yɛhwɛ pa ara no a, wɔn a wɔtumi keka, wɔhu sɛ aha sei metwa wei a ɛbɛfete ne ne wei no, wɔn Nna nka aben yie pɛ, ntsi ɔbɛserɛ sɛ TVET no yɛmmu no yɛn nyinaa yɛmfa yɛn ho nhyɛ mu na ɛyɛ ade a ɛbɛboa daakye biara. Nsaano ndwuma yɛ ade a ekura wo a obiara ntumi ngye mfiri wo nsam. Sɛ woyɛ gold ho adwuma, jewelry, sɛ woyɛ mason, sɛ woyɛ mechanic, ɛno ho asɛm na ɛnɛ yɛreka no. Na deɛ ɛteɛ ne sɛ, mpɛn pii no Ghana ha no, akɔ akɔyɛ sɛ Ɛɛ, abɛtɔ atirim sɛ obi a ɔde ne nsa yɛ adwuma, ɛɛ, wɔnim adeɛ. Nti na akɔyɛ sɛ ɔmo no, yɛyi ɔmo ama anaasɛ yɛapo ɔmo. But sɛdeɛ wiase yi kɔ no, ɛɛ, yɛnya nteɛ. Sɛ sɛ ɔman bi abetu mpɔn na sɛ sɛ nipa no nso no w'abrabɔ mu ebetumi agyina pintinn na wa w'atumi anya w'adwuma afa nkurɔfoɔ ama wɔn ayɛ adwuma ama ɔde a na wɔ sɛ wosua nsaano dwuma ati ɛsan sɛ yɛpɛ sɛ yɛsesa Ghanafoɔ adwen na yɛma awofoɔ ne nkwaraa ehu sɛ sɛ woyɛ wosua nsaano dwuma ɛho nwoma a Ɛbɛboa wo no a, ɛno nti na yɛahyɛ da yi sɛ yɛbɛyɛ TVET Excellence Awards na yɛde abɔ wɔn aba so na yɛama amansan nyinaa ahu. Hyɛ sɛdeɛ Germany ɛteɛ, sɛdeɛ South Korea ɛteɛ, sɛdeɛ America ɛteɛ, sɛdeɛ China teɛ, sɛdeɛ Japan teɛ a yɛn nyinaa yɛpɛ sɛ daakye Ghana yɛkɔdu saa mpɛmpɛnsoɔ no. Ɛyɛ nsaano dwuma, ɛyɛ TVET education.

Nka sɛdeɛ akɔyɛ seventy percent drama ɛne thirty percent tvet no nka yɛnyɛ adwuma na yɛndane no na ɛkɔnyɛ seventy percent tvet ɛne thirty percent drama because drama drama drama no ɛno ara nti na. yɛto ansɛm no so a ne yɛbɔ hwi akɔ akɔtie mu wɔ apueɛ mantam mu ɛyɛ akyem ɛyɛ sragyi mase Na ɛhɔ na akɔpue mu wɔ hɔnom a ɛyɛ atiwa, forest, adehyeɛ wɔ hɔnom. Mene wɔn ate wɔn ho agu abɔntene so rekasa. Fa wo nsɛm nyinaa ne sɛ wokɔpue mu wɔ atiwa, forest, ɛyɛ adeɛ a forest yi anaasɛ kwaeɛ yi, galamseyfoɔ asɛe no yie pa ara. Nsuo ho reyɛ ayɛ den de ama adehyeɛ a wɔwɔ ɛyɛ Akyem, ɛyɛ Sɛkyimaase, Nti wɔbɛsrɛ aban no sɛ onim sɛ aban no rebɔ ne ho mmɔden deɛ, nanso mprempren deɛ sɛdeɛ galamsey no resɛe nsase ne yɛn kwaeɛ na afei nso yɛn nsuwa nsuwa no, sɛ aban no anhwɛ antu anamɔn yɛ mprempren yi ara no a, ɛyɛ adeɛ a daakye biara na ɛde wɔ yɛn ani na ɛbɛbrɛ ɔman Ghana. Guns bɛ starte ansa ansa wɔn hu sɛ wɔn deɛ no so kyɛn wɔn deɛ no ansa wɔn a starte ayɛ dɛn adwane na wɔn hu sɛ wɔn deɛ so kyɛn wɔn deɛ no wɔn ahwɛ wɔn ba bɛkyere wo na wɔn mu a keep wo kɔpem sɛ reinforcement bi bɛtumi aba abɛgye wo Enti kakra a mɛka ne sɛ kwaeɛ no deɛ wɔasɛe bi. Meka about four four hectares a, bɛyɛ park ahoroɔ mmaako mmaako nnan a a ɛyɛ report a me nsa ka firi Rapid Response Team no hɔ a, yes wotumi sɛ yɛansɔre waka a, ɛbɛduru baabi no nsuo a ɛwɔ hɔ nyinaa wɔasɛe no. Ɔse se wopɛ nsuo sei flu a gye anka kwaye no mu but sesei no eh, abɔnten deɛ na ɔma sɛe na wei sɛ ɔma de aduru kwaye no mu nti bɛduru baabi no sɛ ɔmo sɛe kwaye no mu deɛ no ka ho a ɛnda tumi nsuo a eflu deɛ wahwɛ bɛyɛ kakra no yɛnhunu bi mpo na ayɛ dɛn atene. Hwan ne asaban ne ne mpamfo? Sɛ bere adu sɛ wɔde aban adwumafo anaa abanbɔfoɔ bɛkɔ pɔ yi mu na wɔakyekye nnipa a wɔredi saa adebɔnesɛm yi wɔ kwaeɛ yi mu. wɔ bere a wɔntwentwɛn so koraa no. Yɛnkye wɔn na yɛmfa wɔn nkɔto mu. Yɛkye wɔn a, gye sɛ adwuma yi a nnipa a wɔde wɔn sika rebɔ wɔn ho bra nso, yɛnkye wɔn. Nnipa a ɛboaboa wɔn ano de wɔn begu forest yi mu nso, yɛnkye wɔn. Nneɛma a mma kwan ma sɛɛ nnipa yi tumi yɛ adwuma nyinaa, aban mfa ne nsa nto so. Afei bio, yɛmma kwan sɛ abanbɔfoɔ bɛkɔ po no mu. na wɔakɔhwɛ so bere ano bere ano kɔbɔ ho ban. Na deɛ ɛka ne sɛ wɔn dwumadie no yɛhwɛ sɛ aban ɛbɛ kɔle a state of emergency na all district uh, assemblies no wɔn bie book mu a wɔn obi biara a ɔpɛ sɛ ɔyɛ mining no ɔnkɔ na ɔnkɔ register. Ɛkwan da hɔ sɛ aban bɛsɔ wɔn asen, wɔbɛtraini wɔn, wɔwie a wɔama wɔn license, wɔwie nso so a wɔapɛ concession de ama wɔn, na afei aban mpanyinfoɔ a ɛyɛ water resource foɔ. Ahyɛnkafoɔ nko nkabom kuo bebree na ɛwɔ ɔban Ghana mu a sei ne nyinaa nie wɔn ano dam yɛ Concerned Drivers Association of Ghana ne wɔn akasa de abasobɔdeɛ akɔ de ama Ghana mampanyin His Excellency John Dramani Mahama ɛna afei nso n'asoafoɔ nyinaa Esɛ nansa yi mu bɛ mmerɛ kakra eyɛ Iran ntɔkwa amanehom no sɛ yade a ama fangɔɔ ɛho akɔ akyi yie paa ama ɛnnɛ yi ɛyɛ fangɔɔ afiri ɛyɛ ten cedis akɔ akɔpie mu wɔ eighteen cedis. Na n'ano ada na aban no de bɛto abɔntene sɛ ɛyɛ adeɛ a wɔhyɛ na ɛtoɔ bi a ɛde da ɛyɛ fangɔɔ ɛso no wɔayiyi afiri so sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛboɔ no bɛtumi ɛreba fam. Ɛno na ahyɛnkafoɔ yi akasa sɛ wɔn ani sɔ deɛ aban no Ɛyɛ bi a na wɔn nso rebɔ mpaeɛ sɛ ɛyɛ ntɔkwa yi bɛba fam sɛdeɛ ɛbɛyɛ a fangoo boɔ no bɛsan nso aba fam. Wɔn nso hyɛ aban no bɔ sɛ ɛyɛ lɔre fɛ no, ɛnyɛ adeɛ a wɔba abɛtom. Wɔretwɛn ara sɛ aban no bɛkekakeka nneɛma asi ani na ɛyɛ fangoo no boɔ asan nso aba fam. Nanso ɛyɛ lɔre fɛ no deɛ, ɛnyɛ adeɛ a wɔba abɛtom seesei ara. apasenyafo ne adrabafo ho. Ɛmɛ sɛ ɛbɛyɛ sɛ naawɔtwe mmiɛnsa ni a ntɔkwa sii amanɔne no ama petrol no apagya ne mu firi 10 cedi akɔduru 18 cedi. Nti adrabafo yɛne yɛteetee sɛ yɛbɛto lɔre fee mu. Ɛno nti ɛmɛ sɛ frɛ cabinet meeting. Ɔfrɛ cabinet meeting wɔde abɛto sɛ margins bi wɔ taxes no so a wɔn pɛ sɛ wɔn yi. Nyame yɛ adom a within this window no, petrol no ne diesel no bɛtumi aba fam. Ne sɛ nti, ɔhyɛɛ yɛn adrivafo sɛ ɔpa yɛn kyɛw, yɛntwɛn one month pɛpɛɛpɛ ɛma no. Na one month no, na petrol no bɛkɔ fam nkakra nkakra nkakra kɔpem sɛ ɛbɛba fam koraa nti yɛma yɛto lɔɔfee mu drivers unions no nyinaa kɔtra ase yɛdwene ne yɛhu sɛ ampa saa de wei ebi asi da ɛne sɛ russia ne ukraine sii no that time na ɔmampanyin na nado na ɛwɔ hɔ ɔfrɛ yɛn papa m gp atefo ɛkɔhyia wɔ frasta house ɔno nso mae no one month after one month no yɛhu sɛ petrol no yɛɛ dɛn ɛbaa fam ɛma yɛyi so about fifteen point three percent ɛno nti yɛhu sɛ no yɛn papa John Mahama aka sɛ obeyi taxes no afi so na petrol no aba fam fi ɔkyena ɛkɔpem one month time no ɛno nti ama adrabafoɔ nyinaa nyɛ komm na yɛntie yɛn papa John Mahama efisɛ ɔno na odi ɔman no anim. Sɛ ɔka asɛm bi na yɛantie a, na yɛabu so. Yegyina afideyɛ so aka kyerɛ adrabafo ne ebinom a wɔatoto mu sɛ, Yɛsrɛ wɔn, yɛmfa nidi mma na nidi sɛ no, na yɛmfa obuo mma na obuo sɛ no, na yɛnye nneyɛe papa John Mahama aka ato hɔ no ntom. Na after one month no, na sɛ yɛahu biribiara wɔ ho a, Na sɛ adravafo yɛ bɛkɛ nti abom na yɛ bɛto lɔ so. Na wɔsan nsɛm korɔ no ara mu na ahyɛnkafo yi kasa de to abontene sɛ ɛyɛ Voxy cars si a ɛyɛ National Road Safety Authority mpaninfoɔ aban no sɛ ɛndi dwuma anaasɛ ɛnyɛ ɛyɛ public vehicle biom no ɛyɛ adeɛ a wɔn nso ɛkasa de fa ho sɛ sɛ yɛhwɛ koraa no ɛwɔ mu sɛ Voxy no ɛkɔ mirika nanso hwan na ɛyɛ artist yɛ no akyi ɛyɛ ahyɛnkafoɔ yi a wahu sɛ car no kɔ mirika deɛ ɛneɛ na wɔretua so a ne sɛ wɔretua so nti ahyɛnkafoɔ no ankasa ntu wɔn ho fo na wɔnhwɛ kwan a wɔbɛfa so ayuse ɛhyɛn yi, ɛnyɛ saa a obiara ɛtwi kaa, kaa bi anya accident a ɛyɛ yei. Nanso sɛdeɛ ahyɛnkafoɔ binom ɛtwi Voxy no na ama ɛyɛ akwanhyia no adɔɔso. Ɛsɛ saa nneɛma no wɔma ɔda na wɔtete adrɛbafo no nti wɔma adrɛbafo no kwan na wɔnyɛ wɔn adwuma. Yɛregyina afidie so akyerɛ adrɛbafo no nso sɛ ɔkwan so dwoodwoo no wɔmfa nyɛ adwuma Yɛmpɛ sɛ yɛbɛte sɛ saa kaa no bio anya asedɛnt, ɛwom sɛ kaa dɛn dɛn a ebenya asedɛnt, na mmom mmirika no a wɔtu no nso ka ho bi. Yɛsrɛ wɔn, sɛnea Minista no aka no, yɛatie, agyina afidie so aka akyerɛ driver no fua biara sɛ, seesei obiara nto lɔre mu na yɛnhwɛ next window fi ɔkyena akɔ no, yɛnhwɛ nea ebesi. Sɛ esi a, na yɛahu sɛ yɛn Papa John Mahama de osi ayɛ dɛn ayɛ yɔ, na sɛnea Ghanafo resu. sɛ mma yɛnto lɔre fam no, yɛsrɛ obiara ntie na yɛmfa no nyɛ adwuma. Ɛno nti na yɛfrɛ mo awiei, Concerned Drivers Association. Yɛreka yi, yɛnwiei ɛ. Yɛnim sɛ ada unions no nyinaa nso de wɔn statement bɛba because ɛnyɛ yɛn koraa na yɛkɔ meeting.

Prime anɔpa nonsia kaseɛ ɛno anigusoɔ a wohwɛ sɛ yɛto ansɛm no so a na yɛfiri ɔman Ghana na yɛde ani akyerɛ mu wɔ ama ahodoɔ so nsɛm mu na ɛnnɛ yi ɛyɛ Pope Leo the 14th ate ne ho de agu abɔntene so akɔpie mu wɔ Algeria ɛna afei nso France ne nyinaa ɛyɛ mentemeho ase a ama ne homene so wɔ amanaman mmienu yi ntam ama adehyeɛ binom atɔ nananom wɔ nsi adi. Ɔkɔhwɛ adi yɛ no mu yɛ owupusom de ma wɔn a atɔ nananom wɔ nsi adi sane so de n'adesrɛdeɛ to mpanimfoɔ a ɛwɔ amanaman mmienu yi anim sɛ wɔbɛsrɛ sɛ wɔnhwɛ sɛ obiara de n'akodeɛ bɛgu fam na asomdwoeɛ aba. Area to champion Christian-Muslim coexistence. He voiced his gratitude for the trip.

Ɛyɛ Tinubu ahwɛ adan ɛyɛ headquarters foforɔ koraa de ama ɛyɛ Nigeria Revenue Service wɔ Abuja osusu sɛ ɛno no bɛboa ma wɔn dwumadie atu mpɔn. Creation, This was not just the commissioning of another government building, it was presented as a symbol of a wider fiscal transformation, an attempt to show that after months of contested reforms, the government is building institutions to match its economic agenda.

Ntam anam so asɛe nneɛma bebree ama fangoo krabɔ akɔ soro. Na nnɛ yi, ɛyɛ adeɛ a US. ɛyɛ Vice President onimuonyamfoɔ ɛyɛ JD Vance ɛna afei nso Iran mpaninfoɔ binom ɛkɔhyiaaeɛ ɛwɔ Islamabad sɛ nka wɔkɔ akɔhwɛ na watoa so adwene asalasala adwene ahwɛ kwan a amanaman mmienu yi bɛtumi agyae ntɔkwa ne obiara de n'akodeɛ ato fam. Nnɛ Vice President ɛyɛ Vance akasa de ato abɔntene sɛ ɛyɛ adeɛ a

Iran's foreign ministry spokesperson says that any success in talks depend on Washington for the lack of progress in talks, calling US. Kaseɛ wobɛnya bi ahyɛ ɛwɔ abɛɛfo ntintan fidie so Facebook ɛyɛ Ashanti Prime TV YouTube ɛyɛ Ashanti Prime TV ɛna TikTok nso ɛyɛ Ashanti Prime TV wohwɛ a na woakɔmɛnte woalaeke ne woahyɛ ɛde ama obi nso anya bi ahyɛ Ɛnso m'anɔpa yi mede bɛsom mo wɔ kaseɛbɔ kwan so, na ɛdɔɔso yie. Nea ɛdi mu akoten no bi nie. Ɛyɛ a ɔsoafoɔ a ɔhwɛ nwoma asua nsɛm soɔ animuonyamfoɔ Haruna Iddrisu akasa afa ɛyɛ 2026 E-Learning Africa dwumadie a ɔde bɛba abɛhyehyɛ so afe yi no Ghanafoɔ krado a yɛayɛ de afa ho. Ɔsoafoɔ a ɔhwɛ ahɔnnedeɛ nsɛm so ɛyɛ Doctor John Abdullahi Jinapor nso kasaeɛ. Nsɛm wei ne nsɛm ahodoɔ pii a ɛka ho na yɛde bɛsom mo. Sɛ Prime. Anɔpa nonsia nkasɛɛ ansa na mɛsɔre so no, na ɛnnɛ wobɛpue mu wɔ Ashanti Prime TV a yɛda sononko de ma yɛn nyinaa, yɛn nyinaa, yɛn adeɛ nyinaa, yɛn nua bɛɛma Official Kwabena ɛyɛ Dubai. Ɛnnɛ ɛyɛ n'awoda. Kwabena Nyankopɔn nhyira wo na wo nnwuma pa a wo yɛ nyinaa wo nhwɛ so na ɔmfa ho adom ndom wo nyi wo mfiri adom mu nkɔ adom mu. Baabi a amanfoɔ bɛduru a wɔbɛ complaini Nyankopɔn Sɛ wuduru hɔ no, ma Kwabena Awurade mfa saa asase no mma wo. Nyankopɔn ntutu w'anamɔn nsi yie mfa ma wo. Nea ɔhwehwɛ nyinaa, Awurade mma no mmerɛ mu. Kwabena yɛ ne berɛ adwuma na ayɛ ne yɛ nyinaa. Yɛafrɛ wo wɔ adwuma mu hanom sei. Happy happy birthday Official Kwabena Dubai. Nyankopɔn nhyira wo bebree. Wei ɛdi firi, ɛstate firi ɛyɛ boss, ɛyɛ solo base hɔ ɛba ɛbɛduru presenters ɛkɔ ara. Kyerɛ sɛ obi biara a Ɔwɔ Ashanti prime TV nyinaa ɔse happy happy birthday official Kwabena Dubai Nyankopɔn nhyira wo na ontutu w'anamɔn nsi yie mfama wo ae yɛ sports presenter baako pɛ sɛ wogyina hɔnom a small boy danger ɛnyɛ agorɔ kra Nyankopɔn nhyira wo Kwabena Dubai Adekyema me ba hanom sei na berɛ bɛma kwan ma mede prime ɛyɛ anɔpa nɔnsia kaseɛ no asie me a mede kaseɛ bɛso me din a megye soɔ Ɛne me snapchat makra wo bi a. Nsɛm bebree na ɛrekɔ so wɔ yɛn man mu ha ne nkurɔfo aman so. Mpanyin se, Adeɛ kye na sɛ yɛante asɛm foforɔ a, ɛnneɛ na yɛkyi. Na mebisa o, woate nea ɛrekɔ so social media hɔ? Mekyerɛ, abɛɛfo ntentan afidie no so, wonim nea ɛrekɔ so wɔ hɔ no? Ɛnneɛ na gye berɛ na tie me, Adwoaden mpo, me ne m'apamfo wɔ Ashanti Pride TV, Benada biara, ɛnne Yawada biara, wɔ berɛ a abɔ anwummerɛ nnɔnnum, wɔ berɛ a yɛde dwumadi nwanwasoɔ bi a yɛato ne din Prime Trend. Ɛrebrɛ woɔ. Wɔ Prime Trendy yi so na me ne m'apamfo yɛbɛsi nkonnwa na yɛde nsɛm a wontee da na womfaa w'ani nhuu da bɛgu nsɛnniani na yɛabooboo mu na yɛde nokorɛ no ato nea ɛda. Sansan panin se, Deɛ adeɛ deda no, wɔmfa.